טייערע צוהערערס וואס הערט זיך? שוין לאנג נישט גערעדט. זייט מיר מוחל אז איך בין פארשוואונדען געווארן אבער ס'איז פיין צו זיין צוריק מיט אייך און צו הערן אביסעלע אידיש. און עפעס א גוטס, בשעת דער הפסקה האבן אסאך וואוילער מענטשן אריין געשיקט רעקאדירונגען, איך בין פול מיט דאנק, איך מיין אז דער סעזאן וועט זיין גאר א פיינער. מיר וועלן הערן באריכטן פון איבער דער וועלט, און מיר וועלן אויך הערן אינטערוויוען. ווי געווענליך וועל איך פרואווען אלס צו מאכן פראסט און פשוט, אבער עס קען זיין אז דאס אידיש וועט זיין אביסל שווערע, אבער דאס איז דאך סעזאן זעקס, אז איר האט שוין צוגעהערט צו פֿופֿציק עפעזאדען מיין איך אז איר זייט גרייט אויף עפעס אביסל שווערע. מסכים? לאזט מיר וויסען אין דעם עפּיזאָד האָבן מיר עפּעס נײַ, אַ שטיקל רעפּאָרטאַזש, רעקאָרדירט אויף דער ייִדיש וואָך. ליליע ווײַצמאַן האָט געכאַפּט אַ שמועס מיט אַ פּאָר מענטשן דאָרטן און געשאַפֿן פֿאַר אונדז גאָר אַ שיינע פּראָגראַם.

צו אינספירירן זיך מיט דער ליטעראטור, זיך אנטרינקען און הוליען מיט מיינע חברים. גוט, א דאנק. ווי הייסטו? איך הייס חיה'לע. און ווי וואוינסטו? איך וואוין אין דעטרויט מישיגען. זייער גוט.
און וואס האסטו ליב צו טון אויף דער אידיש וואך? איך האב ליב שמועסן מיט אלע די מענטשן, מיט די אלע מענטשן, און שיפלען און אזערע, און אה, לערנען זיך וועגן אה פארשידענע סוביעקטן.
ווי הייסטו? איך הייס ליאנע יעלענטשאקע. און ווי וואוינסטו?
איך וואוין אין ניו יארק אויפן אפער וועסט סייד. און וואס האסטו ליב צו טון אויף דער אידיש וואך? אויף אידיש וואך האב איך ליב נישט צו גיין צו קיין שום פארשטאטן געווענליך. ס'געפעלט מיר זייער בפירוש יעצט וואס איך האב קינדער געפעלט מיר זייער אוועקצוגעבן די קינדער צו די קינדער גרופעס און צו זיצן און שמועסן מיט פריינט און בלויז זיך אפצושפאנען און האבן א הפסקה פון לעבן אביסעלע. זייער גוט, א שענעם דאנק. שלום עליכם, ווי הייסטו? איך הייס גיטל שעכטער ווישוואנאט. און ווי וואוינסטו?
איך בין אויפגעוואקסן אין ניו יארק אין בראנקס און איך וואוין שוין זיבן און דרײַסיק יאר אין טינעק ניו דזשערסי. און וואס געפעלט דיר וועגן דער אידיש וואך? די אידיש וואך איז ממש די איינציגע דאס איינציגע ארט ווי מענטשן קענען זיך צונויפקומען אויף א גאנצער וואך און רעדן נאר אידיש. דאס הייסט ס'איז דא אנדערע אידישע ריטריטס, אידישע צוזאמען פארן, אבער זעהר זעלטן, איך מיין אז אין ערגעץ נישט, האט מען א גאנצע וואך ווי פארשידענע מינים מענטשן, פרומע, נישט פרומע, סטודענטן, פראפעסארן, קינדער, דערוואקסענע, אידן, נישט אידן, קענען זיך אלע צונויפקומען און זיך באקענען מיט אנדערע מענטשן וואס אדער זיי קענען שוין אידיש אדער זיי לערנען זיך אידיש, אבער אלע ווילן זיין אין א סביבה ווי מען רעדט אידיש ווייל נאר אזוי קען מען פארבעסערן די אייגענע שפראך.
ווי הייסטו? הייסן הייס איך אדם דוד בן יואל בן אברהם דוד פון זומער דערפל.
זייער פיין. און וואס האסטו ליב צו טון אויף דער אידיש וואך? און זיי אזוי גוט און רעד פאמעליך.
יא, פיין אז איך זאל נאר רעדן פאמעליך. מיר איז בעסטער געפעלן סתם צו רעדן מיט מענטשן. איז איך פרואוו כאפן א שמועס דא און דארט, און ווען איך קען נישט כאפן קיין שמועס וואס איז מיר אינרעסאנט, הייב איך אן צו לויפן ארום די קינדער אז זיי וועלן פאראינטערעסירן זיך און שפילן מיט מיר, איז נו, שפילן מיט קינדער איז אויך גוט, אז מ'האט אזויפיל ברירות פון אידיש רעדנדיגע קינדער אין וועלכע צו שפילן, מיט צו שפילן, איז דאס איז שטענדיג הנאה, איז אויך גוט האב איך ליב צו הערן פון געשיכטע און קהילות אין אנדערע אידיש לענדער, אדער אמאליגע קהילות איז ווען מען האט רעפעראטן אויף די טעמעס גיי איך געווענליך צו הערן פון זיי איז סדאכט זיך מיר אז אויכעט האט מען דא א געלעגנהייט צו שפילן אין איך וואלט דאס געזאגט אויף ענגליש אז אויף אידיש איז עס אויס איז עס ווי זאגט מען דאס. ס'האט אן אידיאם, ס'האט יעדער וואס פירט אן נישט אן אנדערע נאמען פון דעם אבער דאנדזשענס און דרעגאנס וואס איז מיר אומגעווענליך צו קענען טרעפן מיט גענוג מענטשן בשעת דעם יאר אבער אויף די אידיש וואך קען מען שפילן יעדעס טאג איז גוט איז איך בין געקומען גענוג לאנג, יעצט שוין מער ווייניגער צען יאר, און אז איך האב א שטארק געפיל פון חבר'שאפט מיט אסאך פון די מענטשן וואס זענען דא, איז עס פילט זייער ווארעם און מענטשליך צו זיין ארום אזא קהילה ווי מען האט ביי אידיש וואך, איז דאס מיר אויכעט גוט. זייער גוט, א שענעם דאנק.

מיר וועלן זיין צוריק אין א וואך ארום מיט נאך אן עפיזאד. זייט געזונט און שטארק און רעד אידיש!